א גוטן ערב שבת, פרייטאג, יו ט בעז י, תשע ע ח. כ'וויל אנהייבן היינט מיט א גוט ווארט אויף סאטמאר, נאכער צוגיין צום בעלזער. איר ווייסט ס'איז געשען דא א מעשה וואס איז ממש ימות המשיח נישט צו גלייבן. סאטמאר די זאלוינים. האבן פארדונגען דעם פלאץ זייערן פאר די בעלזער אין מאנטריאל, זייער רבי קומט אן קומענדיגע וואך, און זיי דארפן פלאץ פאר הכנסת אורחים, עס קומט דאך א גרויסער עולם פון ניו יארק פון אנדערע פלעצער, איז האבן זיי זיי פארדונגען דעם פלאץ, געגעבן דעם פלאץ, זי דארף זאגן עפעס? זייער שיין, דארף זאגן פארוואס? מיר דארפן לערנען מבחין זיין צווישן שיטה, השקפה, מיט מענטשליכקייט. אויב דו ביסט א מענטש, האסטו א פולע רעכט צו האלטן מיט דיין גאנג. אויב דו ביסט נישט קיין מענטש, איז אפילו מיט דיין גאנג גייט דיר גארנישט העלפן, מ'וועט קוקן אויף דיר ווי א חיה, ווי א פערד, ווי אזא איינער וואס, מיט וועמען האנדלט מען דא? דעריבער, מענטשליכקייט איז אלף בית פון אלע ענינים, איר וועט זען ווער ס'האנדלט מענטשליך, רעדט מען מיט אים אנדערש, מ'פירט זיך מיט אים אנדערש, און אלס איז אנדערש. איז פון די בחינה וויל איך זאגן סאטמאר די זאלוינים א גוט ווארט, אז מען טוט א גוטע זאך דארף מען זאגן יא האסט געטון א גוטע און שיינע זאך, מען קוקט נישט אויף די פאר קנאים דא דארטן צו שטותים, מענטשליכקייט איז מענטשליכקייט. יעצט וויל איך צוגיין צו דעם ענין אז מען רעדט שוין וועגן בעלזער, איר זעט עפעס א שיינע זאך? מען האט גערעדט איבער דעם בעלזער, מען האט מלחמה געהאלטן, איך גיי נישט אריין אין שיטה, יעדער איינער זאל זיך האלטן מיט זיין שיטה, יא נעמען געלט נישט, איך האלט, איך האב, איך האב מלחמה געהאלטן, בשעתו האב איך מלחמה געהאלטן פארן בעלזער וואס הייסט פארוואס, איך בין נישט קיין בעלזער חסיד, אבער וואס, יעדער איינער האט א רעכט צו האלטן מיט א גאנג. ער איז געקומען, ער איז ארויסגעקומען און געזאגט אזוי, גיט א קוק מיט מיינע געלט, וואס טוט מען מיט מיינע געלט? מען גיט עס אוועק די חילונים אז זיי זאלן שטארקער ווערן, איך האלט נישט דערביי, זאלן בעסער זאל זיי קאסטן, און זאלן דארפן אונז געבן די געלט, מען קען חולק זיין, מען קען האלטן אזוי צו אזוי, יעדער איינער האט א רעכט אויף זיין גאנג, מען הייסט דיר נישט זיך פירן אזוי, און מען קומט נישט קיינעם צווינגען נעמען געלט פון די מדינה, זאל זיך יעדער איינער האלטן ביי זיינס, מען טאר נישט פארגעסן מיר לעבן אין א צייט פון אזויפיל גדולים, פון אזויפיל השקפות, פון אזויפיל שיטות, פון אזויפיל גענגן, איר ווייסט יעדער איינער ביי זיך האט אויך צען אנדערע גענגן, קומט אריין אין ברסלב, איז דא אין ברסלב דארט איז דא פופציג ברסלב, קומט אריין אין חבד, איז דא אין חבד היינט, דאס איז דא איך ווייס וויפיל אט אזעלכע אט אזעלכע, קומט אריין אפילו אין גער, אפילו אין וויזשניץ, און אזוי אין בעלז אויכעט, אין בעלז איז נאך היינט אביסל אנדערש ווייל ס'איז דארטן דא א בן יחיד אינגאנצן איז אביסל נאך מער פאראייניגט, אבער ס'מעג זיך יעדער איינער האלטן ביי זיינס, גיט א קוק, די מלחמה פון בעלז מיט די עדה החדס, ווער האט געוואונען ווער האט פארלוירן? מ'האט אים געוואלט מחרים זיין, מ'האט אים געוואלט ארויסהאבן פון כלל ישראל, מ'האט געוואלט אז ער זאל זיין אפגערייניגט פון אלעמען, קענען זיי נישט האבן צוטון מיט אים, זיי האבן נישט מצליח געווען אפילו ביי די ליטווישע, איר וויסט צום אנהייב זענען געווען ליטווישע ווי די חזנוש'דיגעס און אנדערע זענען נאך געגאנגען מיט זיי, אבער שפעטער ס'האט זיך געגעבן א דריי איבער און היינט איז, מ'האט פארגעסן יענע צייטן. זאג ווידער, יעדער איינער זאל זיך האלטן מיט זיין גאנג, אבער מענטשליכקייט דארף זיין מענטשליכקייט, און דא פון די בחינה וויל איך געבן א גרויסן יישר כח סאטמער, און זיי זאגן אשריכם, איך מוז אויך, אז איך רעד שוין וועגן סאטמער, וועל איך זאגן נאך א ווארט וועגן סאטמער, ווייל דאס איז די מעלה פון ביידע סאטמער'ס, דאס איז נישט ווי אין אנדערע פלעצער, האט מען דערציילט אהרוני אז א חסיד פון בזלם ליבערט האט עפעס געדאווענט ביי זיי דארטן יענע וואך צו איך ווייס נישט איינער פון די קנאק אז ער האט געדאווענט ביי זיי מען האט אים מכבד געווען מיטן גרעסטן כבוד מען האט אים געגעבן אן עליה מען האט אים געזעצט אויבן אן ער זאל זיך פירן גוט און ווער עס מיר נעמט עס איך די זאכן דאס דאס איז מענטשליך אזוי דארף זיין, ליידער דא פלעצער איך וויל שוין נישט אפילו דערמאנען קיין נעמען ווייל איך זוך נישט טשעפען קיינעם, אבער איך זאג דא פלעצער וואס ליידער ליידער ליידער די שנאה איז אזוי גרויס קומט אריין א צווייטער פון דארטן וויל אים אינעם הרג'נען, מען מעג זיין אנדערע חסידות'ן מען מעג זיך אפטיילן יא יא יא יא ווי האב איך געזאגט יענע וואך. ס'איז קיין גאנג נישט, קיינער קען נישט זאגן קיינעם צו וועמען צו גיין און וואו צו גיין, און קיינער און קיינער נישט קיין באלעבאס אויף קיינעם. ווידער א גוטן ערב שבת.